Ya yeah, jokanyanam akelo ni kendo weche manyien kendo weche moro ya kale kawuono kendo asalose video moro mar sensor kanyo mar population awacho ni jogi tugo kodwa jogi wuondowa jogi ochawa gin giwacho ni gima ging'eny giingowa jogi ok oingowa e ng'eny wang'eny mwaingogi nikech wan wakendo mon ang'wen mond adek mon ariyo wanyuolo nyithindo mang'eny Wan go. Joma fanyo sensa gi kata joluo mondiki mar fanyo sensa gi. Gin be gikwaga joma nigi wiye gi, gin be joma otarore monindo kanyo. Joma joma yiero, jotende joma yiero gi be. Giwe nindo go ofis, giwe joma otarore, gigo ma joma chung' e sensa. Kar kanyo ma kwelo chakore. Kar kanyo ma kwelo mar kura chakore, kar kanyo ma kwelo mar gawo tije chakore. Ko joknyano moyud nindo. Video makelo sani akelonu video mar mwanduwa mwanduwa gin magi jokanyanam dong aloso gik maonge mwanduwa gin magi manyego timgo ohala jokanyanam wan gi mwandu mwanduwa nyasaye nomiyowa obong'o nyakalaga nogwedhowa gi mwandu mang'eny wan gi mwandu wan gi mwandu e lwetewa wan gi mwandu e gweng'wa wan gi mwandu e parwa wan gi mwandu e wiwa mwanduwa gin magi jokanyam ung'e mwandu jokanyanam Ung'e mwandu, wan gi mwandu mang'eny. To mwanduwagi, gikonyowa? Mwanduwagi, gikonyowa adiera? Mwanduwagi, chal nade? Mwanduwagi, wanya prove gi nade? Mwanduwagi, wanya nyiso dunia nade mwandu wan gi kama kama? Number one, mwandu ma wan go. mong'ere gi nyinga joma nigi wiyegi, joma onge gi wiyegi, joma ofuwo, joma riek, nyathi maduong', ng'ama tin. Mwandu mokwongo en mwandu mar pi, nam. Nam, kawacho ni nam to ing'eyo ni nam mane onya, nam lolwe. Nam lolwe mano e mwandu namba achiel ma wan go. Nam lolwe e nam e mwandu namba achiel mano. Nam ne en nam en mwandu nade? Nikech ji kia en mwandu. En mwandu gik ma ya iye. En mwandu gik ma miyowa. En mwandu gik ma yudo iye. Gik ma yudo iye ka e mwandu wa. Wayudo ang'e iye ka. Wayudo rech. Rech gi gin rech mopogore opogore opogore. Rech mopogore opogore opogore gi. Rech nyago nyas rech nyaroso gik mopogore opogore opogore. Rech nyabet gik mopogore opogore igi. Rech golo mo, rech golo ang'o, mano e mwandu mokwongo, rech mwayudogi. Kar ka wayudo rech mopogore, to rech mopogore gi to bechgi be opogore, ohala gi be opogore, gik ma gitimo be opogore. Mano ohala namba one ma wan go, mwandu namba one ma wan go. Mwandu namba two ma wan go kata ohala namba two ma wan go, ma Nyasaye ogwedhowa. Nyasaye ogwedhowa gi lo. Lo Nyasaye ogwedhowa, puodho Nyasaye ogwedhowa, puothe mabeyo gi puothe maricho. Koth be chwe mar ariyo kwa higa. Joka nam mano gik wan go. Adiera koso miriambo. Mano wan go. Mano mwandu namba le. Mano mwandu namba tu. Mano nambo namba ariyo. Mwan go. Lo. Lo Nyasaye omiyowa. Lo kae ang'a yaye. Lo kae ohala gani mayaye. Lo kae wapuro ang'o? Wapuro ang'o? Cham. Cham kaka mage. wapuro njugu, wapuro simsim, wapuro gik mang'eny wapuro. Mago sani be onego onego wapur ang'o? Wapur kata avakado go, kata wapur ang'o? Wuok. Wan gi rabolo wapuro, mano mago mawuok kuomwa. Rabolo go wapuro wuok kuomwa. Gik mang'eny mwapuro joka Nyanam. To gik mwapurogi nego konywa. To kok konywa, to mano ko mwandu ya kanyo. Mwandu ya e puodho. Puodho man gono, mago mwanduwa, to mago mwandu manyego ang'o? wadhi e yiki to mago mwandu ma nyaka wawach wiwa ko joka nam mago mwandu wa mawa namba ariyo manyiso puro to puro kae apuro ber kasa wacho cham ni ji ong'ewe kata wapuro ga niang' be niang' ni mwandu wa kendo niang' no kelo sukari sukari no kelo jomadho mano pur monego obed go nwapuro nwapuro ga pamba to ginege nikech tero ok nen marwa pamba ni ginego kata ka sani gijaduoke to koro ok ang'e ni boduoke gi joma ber to nigi nego pambano kendo pamba ok en mano Ko- mano e gima nigi timore jo kananam to mano e gima tim mbele ng'eyo mwandu an kendo mwandu ma an go mwandu ma an go kendo mwandu ma an go mar adek ma an go jo kanyanam kaka jo karamogi kama joluo mwandu ma an go mar adek ing'eni en mwandu ma an ma an go mar adek mining wan gi gold wan gi ang'o ma toko kuno ma mining go wan gi kware Wanyalo golo go ma gik ma loso go gik moko. Mago ma mining. Mago be gik ma yudore kuomwa jokaneno. Mago mwandu ma go to kendo wanindo, wafuwo, watarore. Mwandu ma go adek ni jokaneno wariek, Nyasaye ogwedhowa. Joluo mang'eny osomo. Joluo mang'eny ma gin daktari, joluo mang'eny gin ma makanik, joluo mang'eny gin ma jua kali, joluo mang'eny osomo. Ma daktari gi ma ginya bet go osiptende gi. Giger osuptendegi, gibed gi ji, ginyis ji osuptendegi kaka chal. Mago mwandu ma an go bodo. Mago mwandu ma an go monya konyowa joka nam. Somowa gi, mago mwandu. Mwandu ma an go kendo monego wang'e jona. Sensa, population. Population wanno en mwandu. Kobet gi gikwa to nyiewo gikwa ng'ato ka ng'atwa, ji ka ji, dhoot ka dhoot. Mano mwanduwa. Population en mwandu. population en mwandu kikia jo kanyanam joramogi population en mwandu ada miyo ugi sample mondo ing'e population en mwandu ineno china donge ging'eny ging'eny population gi no ng'eny gi no emomiyo gimewo gimewo nikech ang'o to ng'eny unyi be nyamewo be nudhier nitie joma odhier to nitie joma omewo to jogo mago bet duto koro king'eny kamano population u ka Bet mang'eny miyo una, una produce chakula mang'eny, ugolo gik mang'eny manya konyo ji. Chiemo ugolo mang'eny, pur upuro mang'eny mondo ji odang'o chiemo duto. Population no en a part of nini? En a part of ohala, en a part of mwandu. Population en a part of mwandu. Kama India population yao inasaidia, China inasaidia, Russia inasaidia. Hizo nchi zote kuna population nyingi inshallah. Kaka example kazo ngwa ongiso ni kuyo ni population. Population ni mwandu.

Eh? Ing'eyo adi? Jomwandu mag joluo ing'eyo adi? Ok inyal wacho ni ing'eyo adi. Gionge. Gionge. Koro ok inyal ng'eyogi. Koro joka Nyamwandi neno mwandu mang'isou. Wan gi mwandu joka Nanam. Wan gi mwandu. Mwandu wa en ng'eny. Pi mwandu. Lobe wa mwandu. Ing'echo? Pi mwandu. Lobe wa mwandu. Wiwa rieko wa mwandu. Population wa mwandu. Hmm? Ing'echo? Eh? Moko gikonyo akonya joka nyamwa. Mwandu wanugo watiyo kodgi nadi? Mwandu wanugo gi waloso gi nadi? Mwandu wanugo gi warito gi nadi? Mwandu nyaka riti mondo dum. Warito mwandu wagi nadi? Onge gima warito gi. E, wan tijwa mana kuandamana tu juu ya Raila ameshindwa, kulia tu Raila ameshindwa, kukufa tu juu ya Raila. Ah, kuna onge chieng' moro asewinjo jo kanyalna kata jaluo moro motho niya motho nikech andamana nini e, Sony Sugar otim maber Muhoroni Sugar otim maber pur mar pamba oduogi pur mar njugu pur mar ang'o gini otim maber an onge jaluo yote maneno kotho kamano kata maandamano kod gik machal kamano joluo maandamana tu puzi tu Wamaandamana tu ojinga tu, wamaandamana tu okumbafu tu. Magi kikonya konya ujokana nam. Jokana nam chung chunguru malo. Mundu tim giku kaka jokana nam. Chungu malo. Mundu los giku kaka jokana nam. Chungu malo. Mundu wach giku kaka jokana nam. Jokana nam. Ahero. To gima miyo ojo gini kamano nikech lit wang'o iya to onge kaka nyatimo aonge gi uwezo ma nyatimogo dabed gi uwezo dokaloso Lakini koro manya timo ni mondo awachi mondo ji owinji. Joma bo winja momewo bo wake up. Joma bo winja modhier bo chiewo. Joma bo winja momewo bo chiewo. Nikech nyaka uchiew ka jokanyanam. Nyaka ung'e gikwa ka gikwa timore. Gikwa ka timore marach ka. Gik moko fuwo, wafuwo joka Nyanam, wanindo, watarore joka Nyanam. Tiendeni duto mosabiro kadho gi joka Nyanam watarore. Wan onge maendeleo man go ne gweng'wa joka Nyanam, to wan gi mwanduwa. Magi mwandu ma nyaka ochungo malo, magi ma mwandu wa nyaka kony, magi ma mwandu wa nyaka wariti. Rit mwanduni, rit gik ma in go. Gik ma in go monyaka ilos maber mondo okel gik miongego. Gik ma in go nyaka itimgo maber mondo okel gik miongego. Wan gi pi bwana. Pi mwandu maduong' sani bwana, pi mwandu. Gik moya e pigi ng'eny. Pigni inyalo lose kendo geng mineral soil, mineral water. Wause bwana. Lake Victoria is very safi bwana. But pigno konyowa gang'o? Wan wakone lose kamano. Ang'a rach jokanya nam bwana. Ang'a rachu. Ohala moko ahero, fuwo mwafuwo, pesa mwaonge go, kosa ng'a timore. Koso ko koso wan ok jo ganda. Mana chiel gi monyo katim wana piny ase nu gudho bongo nyaka laga nyasaye motwe piny gi polo numi wa pi bwana. Wajo moko ngi pi bwana. Wanya uso ni pi bwana no tisa no ngi pi bwana. Wanya tumo pam pumping bwana kola pi akanya ka kucho bwana. Wakola wakola kwa pesa wakola kwa chamo kwa pesa kum gi jam. Angara acho kuliyo kana mwafuo nade. Watero ne nade. Lo e mwando. Wan gi puothe madongo dongo. Wan gi puothe manyalo golo chamni, wan gi puothe manyalo golo chiemo, wan gi puothe mabeyo jokanyanam to kod loni be pod wan gi lowo manyalo golo ma gold loni pod wan go manyalo golo mineral salts ang'a rach jokanyanam wadhier koso wamewo wafuwo koso wariek wanindo koso wachiewo ang'a rach jokanyanam penjori penjo swali penjori penjo penjo wapenjogo Wanindo koso wachiewo, wafuwo koso wariek, wadhier koso wamewo, watarore koso wariek, waonge pesa koso wan gi pesa. Ang'a rach jokanyo, ang'a rach mago mwandu man go mwandu ariyo dongo bana monyako konyo bana jokanyo kaka jokaramogi kaka joka japiny kaka joka joka dhot pile pile maywaka ywaka waywaka ywaka kuom ji ji ok nya konyowa pile pile maywaka ywaka sirikal saidia sirikal saidia kitu gani kumbafu joka nyanam nyaka wachung' mar joka nyanam watim gik kwa bwana eh ang'ara wachko giga wacho ni nikech ang'o iye wang' bwana ok ana wach nikech amor ok ana wach nikech achau ok ana wach nikech ok aduau hapana giga wacho nikech ang'o ahero joka nyanam un joma beyo un joma orie kale un joma long'o un joma timo gik mabeyo koro akwa ujo kanyanam ni gigi utim mabeyo kendo utim gigi gi yo morie ka jokanano akwa ujo kanyanam winja kaka wacho kendo winjo kaka wacho kendo kama wacho marach madiwang'iu madimoru akwani mondo ing'wonna Kama owacho maber mondo winji mondo ukaw mondo utigo kaka yie moyie kanyo. Kitimo kamano to wan duto wan duto Nyasaye biro gwedhowa, wan duto Nyasaye biro konyowa, wan duto Nyasaye biro parowa. So jokanyanyam chung'u malo, we unindo, we ufuwo, we utaruok, chung'u malo. Gimoro amora ok en ga siasa. Nitie gik mominya timo ma kata siasa ok nyal timo. Siasa en gimo matin. Waketo wiwa e siasa sana. Waketo wiwa kam siasa sana, sijui nini nini nini. Siasa waketo wiwa wako konyo joka nam. Siasa ni wasesa wasachungo jigni mang'eny to konywa. Sani nyugo chungi gik moko wan go. Nyugo chungi gik wanya timo. Nyugo chungo alama wanya konyowa. Kusongo kwa chiemo, kwa wan gi chiemo wan maber, ka wan gi pesa wan maber. kwa kwa nindo kwa waune gi ute mabeyo wan waber gigi kwa onge go to onge kamwadhi e jokanam akwa ujo kanyanam akwa ujo karamogi akwa ujo luo akwa usiepena akwa ujo moko ni usiepena akwa ujo maneno naloso marach akwa ujo maneno naloso maber joma winja winjuru mond video ni ushare no video ni ugaw ne ji mondo jowinj video ni Mond ji olak my video ni. Mond ji otim kaka anyisou. Ma joma nigo uwezo natimo timo. An aonge uwezo an gi paro. An aonge uwezo an gi dhok manya wachogo. An aonge gi pesa manya timogo. Lakini an gi dhok manya wacho mond ji duto owinji gima wacho. Ko jokanyanam ang'e ni kama wachono awacho maber. Ang'e ni kama wachono awacho morie kale. Ang'e ni kama wachono ji duto bowinjo. Joma nigi wigi, joma nigi gi time gi buwinja akwau jokanyanam akwau jodhodwa akwau jogweng'wa akwau nyithiwa akwau jodongowa akwau nyiminena akwau osiepena akwau kama untie akwau jokaramogi wan jodhot wan jogweng' wan joluo nyaka wachung' malo gi gikwa gikwa nyaka wachung' malo mondo wariti kok warito gikwa ok boritwa

Wan jo achiel gi wang'unore maber, wang'udore maber, mano ber. Wamakore kanye kanyagwa, kanyagwa. Wawacho dho achiel. Koro gima onego wachungo, wachungi fat mar ohalawa. Mondo ohala otim ang'o? Otim maber. Koro mano gima odong' mondo otigo. Wa- Waoje mondwa mondo wane ohalawa mondo obed maber. Mago ma kwanonugo mwanduwago, mago ka waritogi, to warito ohalawa. Iwinjo? Jo Kanyana wabed gi baswa, wabed gi mtokoniwa, manya ting'owa kama terowa nyaka dalawa, kendo dawaro dalawa kendo duogowa. Mok nyalo medowa bei sa yote sa yote medonwa bei. Koro like my video, share my video, subscribe my channel called the JJ TV.